Хура ҫӳҫле хитре каччана, хура ҫӳҫле хитре каччана.
Нина Портиган ҫырнӑ сӑмахсем санӑн чунна килӗшнине пӗлетӗп эпӗ. Эй, тусӑм, ярапар юрӑ халӑх юрри пулса тӑчӗ тесен те йӑнӑш пулмӗ.

Надежда Ивановна, кӑларӑма вӗҫлесе пынӑ май пӗтӗмлетӳ сӑмахне калама сире шанам-ха.
Мӗн каласа хӑварам-ха ӗнтӗ, Анатолий Никитин творчестви вӑл анлӑ. Вӑл питӗ нумай поэтсемпе ӗҫлет. Вӗсен шутӗнче пирӗн чӑваш халӑх поэчӗсем, сумлӑ поэтсем те нумай. Юрий Сементер, Юхма Мишши, Анатолий Кипеч, Райсасарпи, Альбина юрату эсир те тата пиртен уйрӑлса кайнисемпе те вӑл нумай ҫырнӑ. Василий Иванович Давыдов Анатрине каласа хӑвармасӑр манӑн нимле те май килмест. Ун сӑввисемпе те питӗ нумай юрӑсем ҫырнӑ. Пирӗн, паллах, вӑл сумлӑ поэтсенчен вӗренсе пымалла. Пирӗн малашлӑх пур-и тесе хамран хам ыйтсассӑн ман каласа хӑварас килет, пирӗн малашлӑх пурах, поэзире те, музыкӑра та тата ытти тӗрлӗ искусствӑсенче те. Пӑхӑр-ха паян пирӗн кӗрекере мӗн чухлӗ хальхи пурӑнакан ҫӗнӗрен ятсем тухрӗҫ. Пирӗн ҫак маттур чӑваш ывӑлӗсемпе хӗрӗсене ӑнӑҫу сунасчӗ. Ытларах та ытларах халӑх валли ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хайлавсем ҫырсах тӑрасчӗ, ҫав хайлавсене халӑх патне ҫитерсех тӑрасчӗ. Юратнӑ кураканӑм, кӑҫалхи литература ҫулталӑкне эпир литература музейӗнчех ирттерес терӗмӗр. Ҫавӑнпа та Анатолий Никитин Литература музейне хӑй хисеплекен, хӑй юратакан, хӑй тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлекен сӑвӑҫсене чӗнчӗ. Нумайӑшӗпе эпир иртнӗ кӑларӑмсенче паллашрӑмӑр. Паян эпир Микулай Мускавпа, Николай Ишендейпе, Нина Бӑрчӑганпа тата Елена Абрамовӑпа паллашрӑмӑр. Паян манӑн хамӑрӑн кӑларӑма вӗҫленӗ май кашнийӗшӗнчен вӗсем Анатолий Никитин композиторӑн пултарулӑхне епле хаклани ҫинчен ыйтса пӗлес килет. Мӗнех, Николай Мускавтан пуҫлар. Анатолий Никитич мала паллашни маншӑн питӗ сумлӑ вӑхӑт. Пӗрле пурӑнатпӑр малалла ҫак ҫут тӗнчере. Пӗрле ӗҫлетпӗр, пӗрле пӗр сывлӑша сунатпӑр тетпӗр. Ҫавӑнпа та ӑна ман тав сӑмахӗ калас килет тата унӑн ӗҫне хаклас килет мӗншӗн, мӗншӗн тесессӗн чӑваш чӗлхи тапать, чӑваш пурӑнать, апла пулсассӑн чӑвашӑн ташӑ юрри-кӗвви пулчӗ пулсассӑн чӑваш, чӑвашра чӑвашла пӗтмест, малла каять аталанать. Чисто мухтавсан сире Антон Никитич тата Надежда Ивановна. Пожалуйста, питӗ выступсен.
Анатолий Никитичпа Надежда Ивановна питӗ кирлӗ ӗҫ тӑваҫҫӗ халӑха валли. Халӑхра чӑваш юрри кӗввине сарса чӑвашлӑха аталантараҫҫӗ. Ҫакӑ питӗ кирлӗ ӗҫ тесе шутлатӑп. Тӑван республикӑра кӑна мар, республика тулавӗнче те янраҫҫӗ ҫак юрӑсем. Вӗсене ҫавӑн пек вӑйхӑват малӑшне те ҫавӑн пек юрӑсем ҫырса халӑха савӑнтарма сӗнесшӗн. Тавтапуҫ Ира Савватсеновичӑн питӗ устав. Тавтапуҫ сире те. Николай Ишентей шухӑшне те пӗлес килет-ха пирӗн.
Кунта Анатолий Никитич хальччен ӗҫленӗ пекех халӑх ҫине-ҫине ыйтакан юрӑсем ҫырма сунас килет ман. Калӑпӑр, унчченхи пурнӑҫ урапи ҫавна текен юрра, калӑпӑр, Нина Алексеевна каланӑ пек, тӑвансем пурте ҫав юрра ыйтаҫҫӗ.

Нина Портиган баян Портиган пекех хӑйне тытрӗ. Эсӗ Анатолий Никитинпа питӗ туслӑ пулнине, унпа тӑванлӑх туйӑмӗ чунра ҫуратнине пӗлтӗмӗр. Санӑн шухӑшна пӗлесчӗ, Нина. Тавах эпӗ те Надежда Иванпа Никитсене ырӑ-сывлӑх сунатӑп. Кашни юрри чӑваш халӑх чӗри патне пытӑр. Пырать те вӗсен пурте, ҫавӑнпа халӑх йышӑнать, юрлать, савӑнать, концертсене ҫӳреҫҫӗ. Эпир сире ҫӗнӗкӗн тепӗрнелесшӗн. Ой, питӗ пысӑк
Тавах сире, тавах, питӗ пысӑк тав. Спасибо. Апла пулсассӑн Анатолий Никитич ҫӗнӗ юрӑсем ҫураласса шанса тӑратпӑр? Пулать, пулать.
Шантарса калатпӑр, пулать. Ман ҫумра Елена Абрамова ларать. Чӑваш чӗлхине шалтан, туякан, пӗлекен, чӑваш чӗлхин асамне, ҫепӗҫлӗхне, илӗртӳлӗхне, хӑйне евӗрлӗхне ачасене паракан вӗрентекен. Эсир чӑваш халӑх юррисем, Анатолий Никитин юррисем халӑхра еплерех сарӑлни пирки мӗн калама пултаратӑр? Надежда Ивановнӑпа Анатолий Никитича малтанах питӗ пысӑк тав сӑмахӗ каласшӑн. Паян мана ҫак кунта ҫак тӗл пулӑва чӗннишӗн. Вӗсем питӗ пысӑк ӗҫ тӑваҫҫӗ. Ҫамрӑксене вӗсем тӗрӗс ҫул ҫине кӑларса чаплӑ юрӑҫсем тума хатӗрлесе пыраҫҫӗ. Чӑнах та Янташ ушкӑнран питӗ нумай юрӑҫсем тухрӗҫ. Вӗсен пултарулӑхӗ ҫакӑ тесе шутлатӑп. Паянхи кӑларӑма вӗҫлесе пынӑ май Юлашки пӑнча манӑн Анатолий Никитичах ларттарас килет. Чӑннипех те пан питӗ илемлӗ калаҫу пулчӗ, вырӑнлӑ калаҫу. Малашне те пӗр халь шанатпӑр сирӗнпе, кунта ларакансемпеле, тачӑн ӗҫлешсе тата та ҫӗнӗ хайлавсем сирӗнпе пӗрле кӑларасса эпир питӗ шанатпӑр. Юратнӑ кураканӑм, пирӗн кӑларӑм вӗҫленсе пырать. Кӑларӑм вӗҫленнӗ май сана эпир ҫакӑнта пухӑннӑ сӑвӑҫсемпе ҫыравҫӑсем тата Анатолийпе Надежда Никитинсем пурнӑҫра ырлӑх-сывлӑх, телей, ӑнӑҫу, калама ҫук пысӑк, тӗнче пысӑкӑш юрату сунатпӑр. Чӑваш чӗлхине хисепле, чӑваш пулма ан вӑтан, тӑван чӗлхепех калаҫ. Йӑла-йӗркене малалла тӑсса пыр. Хамӑрӑн асатте-асаннесем, кукаҫи-кукамайсем пире парса хӑварнӑ тупрана, тӑван чӗлхене, йӑла-йӗркене тата ытти енсене чун-чӗре хӑвачӗпе упраса малалла тӑс. Эпир вара Сана яланах пирӗнпе пӗрле пул тесе каласшӑн. Калаҫу вӗҫленес умӗне пӗр яланах ҫавӑн пек сӑмахсем калаппӑр, Альбина, тата кунтан тӑракан хӑнасем, эпир сирӗнпе сыв пулашмастпӑр, эпир сире калатпӑр, тепре тӗл пуличчен туссем!